Salam gadyrdan dostlar. Bu günki wideomyz sosial medianyň gara ýüzi, ýalançylyk, dilençilik, masgaraçylyk we terror barada bolar. Elmydama adamlar topary bölüp, olary sosiallaşdyrýan, bir arada tutýan zatlar bolup gelipdir. Tireler, taýpalar, jemgyýetler, partiýalar. Günümizde bolsa gönüden-göni sosial medialar bar. Ýaşuly toparlar Facebook we Twitter agyrlykly, biziň ýaly ýaş nesil bolsa Instagram we TikTok agyrlykly ulanýarlar. Instagramdan meselem alsak, A adminiň ýa-da B gruppaň muşdaklary aýry, X adminiň, Y gruppaň muşdaklary aýry, hatda uruşly, dawaly. Düýn şaýat boldum. Bolmajak zat. Ençe ýyllyk iki dost, birä tymysarsyň diýýänine, beýlekisem tymypyrdatarsyň diýýänine dogry diýýämiş we uruşýarlar. Ikisem däl dostlar. Ilki özümizi bileliň, soňra dostlarymyzy, başga bir zatlar üçin ýakynlarymyzyň göwnüne degmäliň. Bu bir işsizlik, bolmajak zat ahyry. Türkiýede görüp iň ýigrenýän zatlarymyň biri ömründe görmedigi partiýa lideri ýa-da futbol oýunçysy sebäpli. Dogany, ýeri gelse, ogly atasy bilen uruşýar. Bize-de sosialny media täzelikde ornaşyp başlady we biziň soňumyz beýle bolmasyn. Öňem belläp geçişim ýaly, bu döwürde internet ulgamynda näçe agzaň bar bolsa, şonça abraýyň bar. Şol sebäpli hem sosial media ulanyjylary öz durmuşynyň bolşuny lýuks görkezmek üçin synanýarlar. Syrjaşýarlar. Assalamu alaykum we rahmatullahi we berekatuh. Kako bir ýerde diýen zalal ýa. Hemme zat normal. Kako. Stambul sokaklary dawutara, keýpeçe, ejeň dadaň nana. Netijede, bu-da ýalana girýär. Ýene bir ýalana girýän zatlaryň biri hem, dünýäniň islendik ýerindäki adama sekunt uzaklykda bolany üçin we adamyň içindäki wepasyzlyk duýgusy sebäpli söýgülisi, hatda maşgalasy bar wagty ynanýanlaryna ikilik etmesi, aldatmasy. Unutmaň, sosial media, asyl dünýämize parallel we ol ýerde hemme zat gülälä-güllük ýaly, Bolsa-da, hiç bir zat görnüşi ýaly däldir. Asyl bagt, hakyky durmuşda, söýenlerimiziň ýanynda.

Görşüňiz ýaly, internetde adamyň içindäki merhemet duýgusyndan peýdalanyp, ýalan ýere men kesel diýip, adamlardan pul dilenýänler bar ekeni. Ondan hem has erbedi, hakykatdan hem kesel adamlara ýygnanan pullardan bähbit görýänleriň bolmasy. Indi şu taýda adam kän wagt aýtjak goýjak zadym bar dostlar. Skrinşotlara gördüňiz dogry dämi? Men ýazypdyryn. Diňläň, diňläň, gowja diňläň. Skrinşotlary gördüňiz. Hä, men ýazypdyryn. Dost, e, maňa bir oglan haýyş etdi, howa. Maňa haýyş etdi, brat diýdi, agam diýdi, men aýagym kesjek bolýarlar diýdi. Aýagym kesjek bolýarlar, ulakan summa gerek, ýogsam aýagym kesilýär diýdi. Brat şoňa kömek et, men alyp çyk, ýogsam aýagym ýitýär, ejem hem işläp durýar, meň hem ýagdaýym ýok. Ýalbardy, menem diýdim, I menem şo wagt ýadyma düşýärmi, efirde zat etýärdim, efirde pul paýlaýardym, tam istoriýada kim atwiçaý dese pul paýlaýardym. I meň kelläme nähili jaýa geldi, men howwa ýazdym. Men diýdim, Ksa, ýekejemi iki sanjak adama diýdim, I soňuny diňle. Dost diýdim, men seň operasiýaňy west puluny çöpleşeýin. Men seň aýagyň kesilmez ýaly edeýin. Ýöne şo taýdan ýigrimi bäş-otuz prosentini aljakdyryn diýdim. Onam näçe aljak diýdim. Şu ýigrimi bäş otuz prosenti me grupbaň ösmegine wlažit etjek, ştoby indiki sennar hassalara has kem awditoriýa ulanyp, has kem köp kömek pul geler ýaly edim. Ýene bir sapar aşagy çyzýan, men otuz prosenti näme üçin alýan diýip aýtdym, men efirde konkurs etjek, tam istoriýada konkurs etjek, ştoby Indiki hassalara sena hassara kän adam üýşürip we kän kömek eder ýaly. Howwa men diýdim, men diňe raji blaga. Dogry, diýýänler bardyr, men sahypamy ulaltmak üçin pylança prosent aldym. Eýsem, adamlar sahypany şeýle zatlardan, pul gazanmak üçin ulanýarlarmy? Çünki wagtynda gynanyp, olara men hem kömek edipdim. Belki, pylança prosent sebäpli meniň oklan pulum hiç bir hasta gitmedi. Geleliň internet masgaraçylygyna. Ilki şuny belläp geçeliň, hiç bir adamyň geýýän eşigine garyşmagyna hakymyz ýok. Bilýärin, her bir dünýä raýaty ýaly türkmen raýaty hem erkindir. Eşigine garyşmagyna hakymyz ýok. Ýöne türkmençilik diýip bir zat bar. Ulalyp, önüp-ösen ýerimize görä bolmaly. Bir kişiniň başga bir toplum içinde özüni üýtgeşik görkezmegi ol toplumyň biziň ählimizi şeýle hasaplamagyna sebäpkär bolup bilýär. Oradan bir kyzla evlenir miydiniz? Problem teşkil eder miydi? Tabii ki de evlenmem.

Netijede şeýle kişilere duş geldiň diýmek isleýärin. Dostlar, wagt gaty wajyp zat. Siz özüňizi tanap, wagtyňyzy wajyp hasaplaýan bolsaňyz, hiç bir admin ýumurt içip, on oýnap, aýak tapýalap ýa-da gütün açyp garşyňyza çykmaz. Dostlar, sosial mediada geçirýän her bir wagtyňyzy hasaplaň. Ol admin ýa-da sahypa siziň wagtyňyzy boş zatlar bilen alýan bolsa, sahypadan çykyň. Peýdaly sahypalar bolsa ösdürmek niýetli olary goldaň dostlaryňyza maslahat beriň. Iň soňkusy terror. Terror, latyncada terrore sözünden gelip çykýar. Manysy, gorky, bölme, howp. Sosial media terror diýen düşünje bar. Internetde ýaş gyzlar bahyllyk edip, käwagt açyk suratlar ugradyp bilýär. Erbet niýetli suraty ele geçiren kişi gyzy jana kast etmäne çenli alyp barýar. Diňe bu hem däl. Käbiriniň, hususy, paýlaşmaly däl wideolaryny adminler diňeje laýk, şöhrat ugruna paýlaşýarlar. Unutýan zady ol wideodaky kişiniň, ýakynlarynyň, tanyşlarynyň hususy haýatynyň bolmagy. Meselem hökmünde Maladys Atabaýyň aýdymyny hem çykaryp toýlarda aýdym edip aýtdylar. Sosial media terroruna dini we syýasaty garyşdyrýan ýutub kanallary hem bar. Sizden haýyşym her bir diýilýän zada ynanman öz pikiriňiziň, ideýaňyzyň bolmagy. Onda näme, wideo göwnüňizden turan bolsa, wideo laýk goýup, kanala agza bolmagyňyzy haýyş edýärin. Wideony dostlaryňyz bilen, imoda we beýleki saýtlarda paýlaşyp bilersiňiz.